Na I bring come out again o my people abeg make una leave my wifey o haa abeg make una leave my wifey o make una leave my wifey yes o hmm Mercy Johnson just dey receive gbas gbos gbas gbos gba na this one I talk everybody get their own choice everybody dey get their own opinion your opinion can never be my opinion and my opinion can never be for you politics we dey infact since when dem born us dem born us to know say politics you get right to choose the politi politi eh, politics when you when you like to join, including this France where I dey, while attacking somebody. Me, I no like that part o. Oh. Make una no come for me o. Oh. Come for me, I will come for you o. Oh. Eh? Me, I tell una wetin happen. Mercy Johnson under serious fire for, in fact, because they, they tell uh, people say governor, Lagos governor, Say e do well talk of health care na you dey Lagos I want to see your comment in my comment section below e no mean say APC no do well some governor no dey inside that APC wey dem dey do well o e no mean say PDP na bad politi eh eh eh party some of people no dey inside that party wey dem no still good some people are inside dem still good una know like that. If you look your finger, if you know sey all fingers are not equal, na so party be. So let the good, the bad people, na dem dey dey on top pass. Where the good one, dem dey struggle to reach there. Where the good one go even reach there, the bad one, dem go dey paint dem to become bad. E no mean sey APC, we the Africa, we the Nigeria, we wan try to vote PDP and APC out of out of uh, our way. Then somebody not gonna go, just get her own choice to say, this is my party I love to belong. Now for guys say Mercy Johnson husband, he just uh, um, you know win something whether now waiting win for our Edo state, whether na House of Rep. Now for guys say win now, Okay person when e win for APC una fit say e go commot? Say e go go dey campaign for another party? No! Dem go campaign as per politician dey do am. Dem go know who dem wan vote for. PDP man go fit stand e go campaign but inside am if e dey use e leg dey waka e go tell una say make una no vote for this one, make una vote for this one, Damages no be my party, I want make e win. Na so some politicians dey do am. Why we dey attack ourselves? Why una just dey attack Mercy Johnson for what? She no get her own choice, a mother of her house, una forget say na mother of four, she get right for her own life. She e no mean say e no join pdp una go come dey hate am, e no mean say e no join LOP abi um me I just dey put am because na wetin we know am put, who know that party before um Peter Obi party, una go come dey hate am why? Na this one I dey try to talk say make we no dey take am personal, taking it personal things go dey spoil more, Yes I think this um um Sanwo-Olu abi wetin una dey call am this governor this Lagos governor I think at least he do something abi he no do something but Mercy Johnson say talk about health care the man do perfect why we dey um vex why una dey curse am abi if dem even vote the um um Obi put for there na only Obi go just dey do governor, president, senate, house of rep gbogbo e no he still need people You no, dem no know say some party, politicians dey, some party, dis, all those party wey dey say um politics, politics, some poli, some politics dey um, na only president go come out for inside, di remaining one go be kpai, kpai, kpai, kpai, yes um, make we no dey attack pipu, make we no dey attack ourselves because of um politician, because of party, me I no like am, But e just e just talk wetin e the one wey e be e just be like food now you wan you wan you no wan eat pepper soup person go say na pepper soup una wan eat you go take am you no take am now why attacking this um lady abeg make una leave our wife for us no be our wife say make things just spoil like that come this France wey me still dey things I think I dey tell una just now I go go do vlog make I show una how things take high for France yes things high for everywhere everywhere things hard Things hard. You go go buy something for for eh, for supermarket now. Eh, maybe you see that thing now. That bread wey I even just talk for my first video just now. Bread wey we dey buy ninety nine cent before. Then I come put am for one euro fifty cent. Now oh, you go even go buy that bread, you go reach where you want for pay. Dem go add small money. You go come say why? Dem go tell you say war dey so so so place. If na Nigeria, maybe dem for don dey put fire for everywhere. You hear say dem dey fight? Why? Everybody get their choice. let leave everybody with their choice for me i no i no i no i no like am i no like am no be say because i no dey nigeria no be him no because i no dey nigeria politician politics deep no be as we just dey see am so why you dey attack person when him husband win for the party it's okay make dem vote the man no really dey do well for lagos if the man no dey really dey do well which my own edo train dey my edo i think train don dey lagos now Free health care wey dem say e dey Lagos say if you get belle, um woman wey you wan um give birth say na free. E dey Edo abi if e dey Maido make una let me know. If e dey other state abeg make una let me know if una come across this my video. But the man do am abi no be the man dey do am? No be everything be president make una still know o. No be everything be president. All those our governor, money wey one state dey collect from our gov, wey dem dey collect, all those our governor dey col collect um for the full year, money wey dem dey collect for our state, each each state, some Africa country Their money for the full year e no reach am our state money big pass am wetin your governor governor dey do for his state the money wey um government dey give am the money wey president all those senate the money wey dem dey give am for um um Aso rock wetin he dey use am do everything no be president everything no just be president Ehn this man, dem say this man work make dem vote for am why una dey attack that one me no like abeg make una leave our wife for us jor when seh eh no mind me oo I wan sing am today I don sing am when Emi li me mi oi seh eh obo eh umm Emi li me mi oi seh eh obo eh for inside Nollywood the real the real the real wifey when we dey see Mercy Johnson dey among a decent lady a lady wey carry her husband infact e back am Abeg una leave am una suppose to clap for am una dey attack am no be im mouth e take talk e use im mouth take talk e tell e come e come use im mouth take talk e come tell um PDP say make una no vote dem come re follow am no na the people wey you go fit still take convince na im you go fit still convince reach you go still convince your own why fighting undermine the crisis wey e dey everywhere wey even dey all over the world we still dey bite bite because of um vote because of um wetin dem dey call am party, politician. Dem go reach there finish and dem go forget the rain wey beat dem, the sun wey wey beat dem, the people wey fight for dem. Yes, we are desperate for our country to change but no be the way wey we the citizen, the youth dey take am so. No be so. We dey add more fuel. As we go take dey vex vex vex vex now, some people say dem no ever vote again. And e no suppose to be like dat. When you dey do your right, when you dey do your things, how you go con fit take vote those babas comot? How? Yes, some people go say, they say how dem take vote Baba comot, but just dey campaign. Show um that man wey dem talk um Sowu Solu Olu abi wetin una dey call am, Lagos um um governor. Na Baba, no be young guy. Na Baba, e no do well for Lagos. No be Baba. E just be like the time of our um Oshomole, Osho daddy. Eh? Shobole no do well for Benin, no do well for Edo. Shobole do well for Edo. Ah, some governor dey do, some governor dey do well. E no mean say dem come out for eh, PDP or dem come out for APC. Who do well, let dem give dem their, their credit. And if you want to vote dem out, no be like this, no be by fight. E no mean say those baba dem no dey do well, say na so everybody just be, pdp na bad, pdp na this, time of pdp na him we take start, na him we take get light for my own village, time of pdp wey dem say e no good today, time of apc na him train take enter Lagos, train dey Lagos before but e no dey work, but time of this apc you know where we go dey see bad, some good still dey but no be wetin we want our country to be, but no be by fighting ourselves, batching people charity for people if person just say na this one be love hey no let people be who dem want yes let vote with peace eh governor election suppose to come out this Saturday I think they don postpone am again I no know I no know again you know go vote go vote the one wey you know say you wan vote pray to God my prayer is the one wey God know say e go favour us make God turn his children make dem dey see good good follow that person Di one wey dem know sey e nor favour us, no mata if dat pesin even do anytin by means to reach dem, make my our God, di God of land of Nigeria, make e pull am out, dat is my prayer. I neva ever forget sey our God na im bring us come out from dat Nigeria, Nigeria will remain great and Nigeria will become great. Prophet TB Joshua, I will neva, as far Nigeria mata dey go on, your prophecy, I believe

Make una no dey bash my my wife oo that one pain me just now abeg I no wan even fit read um um the the this thing wey people take dey bansh am dey bansh am dey bansh am abeg make una leave my wife for me oo why must she come under fire it's her decision it's her decision why must she come under fire it's her decision let her be and live with it do not don't don't be like them

Nothing dey this world o, na one life we get. Be happy, be happy, be be happy. I'll see you now in my next video. What do you think about Mercy Johnson? She not supposed to get her own choice to follow? Abi because me na this make she just follow me? Drop her in the comment section for me. She have her right to choose who she want belong, where she want be like she. where he wan she wan belong or else let's leave my wife o when I leave my wife o no be my wife say me Nigeria dey like that o hey okay o my people na this one I get to talk drop your opinion in the comment section Mercy Johnson is on fire people dey fire am. Last last, na everybody go chop breakfast. Shayo.